Mayıs ayınıñ soñunda Qırımnıñ eñ güzel şeeri Bağçasarayda birinci halqara qırımtatar festivali olıp keçti. Böyle forumnıñ keçirilüvi tek Qırımnıñ degil, bütün Ukraina medeniy yaşayışında büyük bir vaqia kibi oldı. Üç kün devamında festival iştirakçileri bir çoq tedbirlerde iştirak etip, öz tecribelerinen paylaşmağa imkânlar taptılar. Bir qaç kün devamında Bağçasaray şeeriniñ ve festivalniñ saipleri bu yerge teşrif buyurğan beş yüzden ziyade öz musafirleri içün meraqlı programma tizdiler. Şeerniñ bir qaç meydanlarında em bediiy sergiler, em tögerek masalar, em de ilmiy konferentsiyalar ötkerildi. Festivalniñ er bir iştirakçisi, özüniñ yaşına ve isteklerine baqıp, Bu tedbirlerde semereli iştirak ettiler. Bağçasaray şeer kitaphanesinde ötkerilgen Aile degerlikleri konkursı festival çerçivesinde olıp keçken meraqlı bir tedbir oldı. Bu konkurs keçken sene teşkil olunğan edi ve konkursnıñ birinci neticeleri bıltır Eski Qırımda ekinci orta mektebinde olıp keçken edi. On altı mektep talebesi Tasil ve ilmiy nazirliginiñ diplom ve qıymetli bahşışlarınen taqdirlendiler. Amerika Qoşma Ştatlarınıñ grant programmalarınıñ qoltutuvınen konkursta Qırımnıñ çeşit regionlarında yaşağan talebeler öz ilmiy işlerini numayış etmege imkân taptılar. Bu sefer de konkursta on qırımtatar talebeniñ işi numayış etildi. Konkursqa eñ istidatlı mektepliler qatnaştılar. Temiz ana tilinde laf etken balalar öz çıqışlarında meraqlı ve qıymetli materiallarnı qullandılar. Ailede saqlanıp qalğan degerliklerni numayış etip, kerçekten de özleriniñ güzel azırlıqlarını kösterdiler. Altıncı sınıfnıñ talebesi, Bağçasaray rayonında oquğan Maide Osmanova bitasınıñ yüz yıllıq namazlığınıñ tarihı aqqında söyledi. Aile relikviyası, yani degerligi olğan bu qıymetli namazlıqnı er kes yaqından körmege tırıştı. Eski Qırımdan kelgen Şahsine Degermenci ise ailesinde saqlanğan yüz on yıllıq baqır cezvesini numayış etip, bu degerlikniñ güzel bir tarihını aytıp berdi. Bu cezve Sudaq rayonınıñ Qapsihor köyünde yapılıp, Şahisneniñ qatunasından miras olıp qaldı. Şunı qayd etmek kerek ki, episi balaçıqlar, qıymeti olmağan eksponatlarınen beraberlikte, güzel video saifelerini de azırlağanlar. Er bir çıqış video malümatlarnen yaraştırıldı. Böyleliknen er bir iştirakçi öz keçirgen tedqiq işini numayış etti. Olarnıñ adlarını bugün mıtlaqa seslendirmege isteymiz. Bular, Yunusov Yunus, Abdulla Emiraliyev, Linera Memetova, Elmas Asanova, Melya Kemalova, Şahsine Degermenci, Selim Eskender oğlu İlyasov, Susana İbragimova, Mayde Osmanova ve Güzel Umerova oldılar. Bu talebelerniñ meraqlı işlerini Siz mahsus açılğan internet saytte köre bilirsiñiz. Bu proyektniñ koordinatorı ve aile degerlikleri konkursınıñ teşebbüsçisi Zarema hanım Hayredinovanıñ aytqanına köre, bu konkurs yaş neslimizde vatanperverlik duyğusını aşlamaq maqsadında çalışıp başladı. Ve bunı biz öz közümiznen köremiz, dey Zarema hanım. Cezve ya da eski Quran qapı, savut ve ev eşyaları, Eski kiyimler ve kitaplarnen beraber, ağız-ağızdan keçken ve saqlanıp qalğan ikâyeler, destan ve rivayetler, eskiden qalğan fotovesiqalar, bular episi tek aile degerligi degil, halqımıznıñ degerlikleridir, dey proyektniñ koordinatorı Zarema hanım. İşte, konkursnıñ neticeleri de güzel oldı. Gazetlerimizniñ jurnalistlerinen teşkil etilgen konkurs jürisi iç bir kimseniñ canını ağırtmadı. Konkursta üç talebe birinci yerni qazandılar. Kezlev qızı Lenera Memetova Menim baylığım adlı işi içün, Dobraya umumtasil mektebiniñ talebesi Güzel Umerova öz işini milliy kiyimde çıqıp numayış etkeni içün ve konkursnıñ Eñ kiçkene iştirakçisi, Ukraina gimnaziyasınıñ talebesi Yunus Yunusov birinci yerni qazanıp, sponsor tarafından diplom ve qıymetli bahşışlar ile taqdirlendiler. Biz eñ evelâ bizim qartlarımızdan, ecdatlarımızdan onı ögrenmek kerekmiz, canlandırmaq, yazmaq, bu, bunı toplamaq kerekmiz ve saqlamaq. Bu, bizim keçmişimizge aittir, çünki, Bu bizim tarihımız, medeniyetimiz, onı saqlamaq kerek biz mıtlaqa. O men anam ve babama yardım ete ediler, çoqsı anam yardım ete edi. Men, men oylem bir programmada sızıp video dayın alıştırdım da multik yaptım. Özün sızdın?
Men ocam Tikarançıq Yardımet. Ocam Zarema Şevketovna. Şu künü konkurs iştirakçileri içün Köz aydın matbuat resurs merkeziniñ yañı ve keçken yıllarda dünya yüzü körgen bazı malümatlar da numayış etildi. Olardan birisi, virtual müzeyniñ eksponatları,

Dükânlarnıñ Ukrainadaki temsilcisi Eskender Tupikovnıñ aytqanına köre, böyle proyektlerniñ Qırımda keçirilmesi pek büyük mesüliyet doğura. Çünki balalarımızğa bugün ne bersek, onı da alırmız, dey Eskender bey. Bugün çoqça balalarımız içün renkli kitaplar, meraqlı multfilmler, programmalar azırlamaq kerekmiz. Ve bu multfilmlerni tercime degil, özümiz yapmaq kerekmiz, dey iş adamı. Onıñ fikrince, bütün bu şaraitlerni Qırımda yaratmaq mümkün. Buña tek büyük para degil, büyük istek te kerek. Te aile degerlikleri konkursınıñ ekinci finalı ötkerildi. Proyektniñ koordinatorı Zarema Hayredinova, Kelecek sene iştirakçilerimizniñ sayısı pek artar ve biz buña azırmız degen ümütten iç te üzülmey. Bizim devlet teleradiokompaniyamız da bu acayip konkursqa qol tutıp, Onıñ taqdirini köz etmege asır.